Зәринә бала чакта нинди бала иде? Бөтен нәрсәне вата торган бала идем мин. Нәрсә кулыма тотам, ниндидер нинди уенчыкны тотам, бөтен нәрсәсенә ватып бара дирем. Миңа обязательно курчакның эчен ачып карарга кирәк иде. Миңа бала чакта әллә ничә яшемәдер җырлый торган курчак бүләк иттеләр Так. әти-әни. Шул көнне үк мин аның эчен әйтәм, каян җырлый икән бу, дип актарып карадым. Ну, бүтән җырлый алмады инде ул. Җыр икән, ничә яшьтән җырлыйсың, Зәринә? Һәм гомумән, ничегрәк килеп эләктең әлеге өлкәгә дип әйт. Балалар бакчасында.
Так. Үзем һәрбер үземнең группада бер яшькә кечкенәрәк булсам да, мин барсыннан да зуррак идем. Шуны здоровый бала идем мин. Миңа те, кстати, толстушка дип әйтәләр инде гел. Шуны таза бала, әйе. Һәм шуңа күрә мине гел Снегурочка кар кызы дип куялар иде. Һәм Снегурочка кар кызы инде әлбәттә бөтен җырларны, бөтен яңа ел җырларын башкара бит инде, җырлый, әйе. Менә шуннан әни сизеп алганмы, анда эшләгән тәрбияче сизеп алганмы, менә шуннан китте ул җырлау. Һәм теге уены көлкесе бергә конкурсларда катнашып, шул балачактан башланды инде. Минем әни дә иҗат кешесе түгел, әти дә иҗат кешесе түгел. Гомумән гел теге чит як, чит җирдән дип әйтик инде, чит сферадан. Ләкин әни сөйләве буенча минем бабам матур җырлаган. Менә шуннандыр инде шулай. Әйе. Ничегрәк соң сиңа яңа мөхит, гастроль тормышы, менә үзеңнең гастроль тормышың? Менә дөресен әйтәм, бик авыр һәм бик чыгымлы нәрсә икән ул. Бу эштә әгәр дә алданрак уйланылмаган була икән, бөтен менә бу финанс яклары да, эмоциональ ягы да бик авырга туры килә. Шуңа күрә кемнәр концертлар белән йөрергә тели, чыгырга тели һәм гомумән ул бер концерт белән генә чикләнеп калып түгел, ә гастрольләргә чыгырга тели. Алдан уйларга кирәк барсын да. Теге как минимум 500 миллион менә шулай җыеп куйырга кирәк. Бу инде теге концертка кую расходлары белән бергә дип әйтүем мин. Чөнки э, беренче концертлар кую ул һәрвакыт минуска дип әйтәләр. Ул теге бардыр инде әлбәттә исключениелар. Ну, менә минеке исключение юк булмады шул шуңа күрә. Ну, син бит әле кыз кеше, шуңа күрә сиңа икеләтә Иә, иә. авыррак. Шулай бит бөтен әйберне үзең эшлисең, үзең стрисең. Үзем эшлим. Үзем тырышам, бернинди дә теге Мәсәлән, җынлы абзыйларым юк. Кызганычка каршымы, әйе, э, кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы дигәндәй, Аллага шөкер, үзем тырышам, булдырам. Ничә концерт куеп өлгердең әле? Бер егермегә якындыр инде, әгәр дә. Шушы егерме концерт белән канәгатьме? Мин канәгать.
Менә э, төрле җирдә төрле халык булды, төрле э, сан булды дип әйтик. Иң кечкенә сан ул 45 кеше килде минем концертыма бер авылда. Ләкин аңа карамастан әйтәм бит, һәрберсе тәҗрибә. Шул 45-е дә аның теләп килгән бит сине карарга. Ну, буладыр инде ул беренче, икенче сезоннар әле бу башлангыч кына. Әле мин дә белеп бетермим, алар да мине белеп бетерми. Э, шулай бергә тамашачылар белән үсербез дип уйлыйм.